Jadi kawannya di sini aku handak begisah dulu dikit lah tentang perkembangan channel dasar hungang ini nah. Nah, dalam waktu 6 hari aja kawan kita kawan dapat 1000 subscriber. Dulu di KP official tuh kawan satu tahun hanya kawan dapat 1000 subscriber di dasar hungang nih 6 hari aja kita dapat sudah hang kayak apa kawan bagus bener kalau nih akibat kawannya akibat dukungan bubuhan ikam nih

Cel lah cel iih mun pian cel handak mencari pisang nang karas tu iih coba pian kesini nah banyak banar cel pisang pisang yang karas nih bubuhannya nih karas karas pisangnya ya kalo leh. Ketemu lagi kita hari ini guys. Nah kawan, mungkin bubun ikam kada asing kawan melihat muha sidin nih kalu leh, amang kita ini. Hiih, dan sidin di sini kawan mencoba kembali kawan untuk memakan buah-buahan nih, buah napa kawan nih. Hiih, ini buah yang ada di meme biasanya tuh kalu leh, yang ujarnya mirip lawan susu bibinian tuh. Ya kalo? Hiih, mirip kan lawan susu bibinian kan?

tuh kan dalamnya nah seperti ini guys ya enak sekali nih guys hmm kalat hmm kalat ya eh limang juga ayo mangai kena pulanglah Ulun request mangaya nah pian makan jeletang. Hitam putih.
Kada sing kunatan. Burasi. Badi. Nah ni ni ni kawannya kayaknya ada anunya ni apa yo di ujungnya ni kaya woi jar coba kita nonton aja lah. Am di rumah.
Kada bisa bahayau. Takoni pang pacar kam. Bida poli kah jar.
Tapi kawannya bibinian yang ada di sini ni kurang seksi. Aksi kawan ai, aku jujur kawan lah aku katuju nonton bibinian yang main poli tuh. Karena bibinian poli tuh kawan ai biasanya inya seksi seksi kan, ya wajar kan kita laki laki kaya itu nah katuju yah cuci mata lah istilahnya kan iya melihat melihat nang seksi seksi kaya itu nah iih. Kebahagiaan nang sesungguhnya tu apa? Apa? Apa? Kita ni lah mula status. Pas busuh kita tuh metih, jadinya cimburu. Akel.
Ini nah, ini bedu bading saku kawan lih. Ikam menapa belelah ke padang tagah ni. Musalah ikam di di anui urang ni tepacul karudung bedu dua. Ikam betakun lawanku kenapa tulak, harusnya ikam sadar mantan jauh hari aku tulak lain karena kahandakku serongan. Aku ampih lain karena uyuh.

Sampai waktunya ikam bisa sadar amun aku yuk menyesai. Yang lagi buka, ingat kita masih sejalan, hanya haja sudah kada kawa begandengan. Bye, jaga diri ikam.
Paham lah ikam kawan maksudnya. Aku kada paham bang. Kada mbak pak.
Hah? Kada mbak pak. Hendak mencari pacar tapi kedunda. Kedunda janya nya kawan ini kayaknya orang Banjar kawan ai. Eh, buan Banjar tu lah biasanya inya nyambat kadada tu kededa kaitu nah. Pakai e nya kan kita kan biasanya pakai a, kadada. Adanya tu ada ada e nya kaitu. Kededa aja kededa aja. Menurut ikam lah kalo misalnya ikam handak mencari pacar jangan ke DM kawan ai. Soalnya di DM itu aku pernah ke DM urang bepasangan bertaan di sana. Aku semalam tulak ke DM lawan kawanku lalakian di sambat homo.
Good morning everybody. Jimat berkah buat kalian para larang-larang ibadah idawan kita sing gagal sing kasep aja kelingan salat Jumat ya. Sebab salat Jumat kun wajib guna lanang, kudu guna wadon. Oke?
Oke guys. Oke, kawan coba lihat kawan. Ih, gasan bunikam gin laku dandak nah. Hi hi gasan muning kam ja gin. Tu besoknya kami chat pe udah lah kita putus aja gitu dia bilang. Tapi kan jadi.
Manangis kawan coba lihat hi. Ikam SMP kakanak ai yang menangis nangis gara gara cinta. Cinta ikam tu cinta monyet ya kalu lih hihihi kada usah lah my ha bucin banar ni kawan ai bucin inya ni hi. Bekami ja masih minta gini kuitan. Aku ingat kawan ai masa masa sma dulu lah hihi besepidaan ja aku dulu hihi besepida aku tulak ke sma tuh. Tapi masa-masa sma tu kawan ai bagiku masa-masa yang kada handak kuingat lagi. Karna aku dulu sma rancak dibuli. Aku bapanau kawan ai dulu sini nah ganal banar nah hiih. Aku aja handak ai jua ampih bapanau ni kayapa caranya hudah ai aku baubat manukar salap aku mainum ubat aku. Tapi kan mun ampih inya panauku tu dahulu.

Nah jangan bangga, bisa aja jua ikam manjaga akan jodoh urang coba liatin jangan sampai bubuhan ikam kaitu lah kawan karna kawan ai ini ni sangat luar biasa kawan ai sakit hati nya tu nah aku kada yakin bubuhan ikam kawa mambandung nya hiih bisa bisa ikam mauntal jinit.
Oi sanak, cara ikam samalam manyakiti aku adalah cara Tuhan manamuakan aku lawan inya hari ini iih. Kanapa ikam kawan, hiih Cobalah kalo handak maulah video tu kondisi ikam tu netral dulu iih ni kayanya ikam.
Bud aku situ rapi bud. Rapi bud. Hmm, ungahnya kawan lih. Ini mantang-mantang ikam udah nikah pang. Iih. Nang jomblo sabar aja dulu lah. Hmm.

Hebat. Ini kawan sampai ke ujung situ inya lihat kena selaur bibinian nang naik nih. Hiih. Bisa tekan kami inya. Gee kawan coba lihat ini pemandangan yang indah kawan nih. Coba muhanya aja ceria banar udah, udah tahu nih selaurmu rabit. Hiih. Kita lihat aja kawan lah perubahan muhanya nih. Hiih. Oh. eh, yang di belakang nih lakian tuh teguringan nih santai aja ih kawannya mah di muka nih ikam bibinian nih terlalu gagah pang juga habis selalu merabit ya untung kan bercawat pun kada kelihatan hutan Kalimantan

Undani kesunyian, laki kadeda, mama kadeda, kawa kawanan aja nang ada, ti pacar kadeda, pukin banar ni nah kena musim kemarau sanak ai, kekaringan inya uma banar banar pang.
Karna aku tahu kawanlah bubuhan ikam katuju kano nang gesek ni jadi kita ulang videonya nah ai eh.

An, bagus kalau kawan leh hiih jadi jernya kada usah banget disambat ngaranku aku murni jernya ketuju lawan konten-konten ikam han bagusnya kalau kawan leh mungkin inya nonton nih terima kasih lah gasan ikam yang sudah memotoakan tuh kulihat dari fotonya gini niat benar ikam ikam print kan itu uh, tulisannya kahpi official tuh ikam print bagus benar terima kasih lah hiih gasan dangsan aku